עטליכע שעה ארום קומט צו גיין די ליל התקדש חג פון די הייליגסטע נעכט אין די יאר, ווי יעדער איינער גייט זיצן צוזאמען, טאטע מיט קינדער, זיידעס מיט אייניקלעך, ארום דעם געדעקטן טיש, און מקיים זיין די מצוה פון והגדת לבנך, נאך אביסעלע וועלן די קינדער זיך אויפשטעלן אויפן בענקל און פרייליכערהייט אויסרופן קדש, ירחץ, און אזוי ווייטער. ווען מען טראכט אריין אין די ווערטער, וואלט לכאורה ירחץ געדארפט קומען פאר קדש, אונז ווייסן מיר די כלל אז סיר מרע ועשה טוב, קודם דארף מען זיך אוועקקערן פון שלעכטס, דערנאך קען מען טון גוטס. פארוואס שטייט קדש זיך הייליגן פאר רחץ זיך וואשן? ענטפערט די הייליגע תפארת שמואל פון אלכסנדר, אונז אלע ווייסן מיר אז כדי אריינצוגיין צום קעניג אין פאלאץ צו באקומען א מיטינג מיט דער פרעזידענט, דארף מען דורכגיין וואכן אדער חדשים פון בעקגראונד טשעקס, די היסטערי פון די מענטש, סעקיוריטי און ענדליך ווען ס'קומט שוין יא די מינוט וואס מ'קען אריינגיין דארף מען אריינגיין ווי ס'פאסט, אנגעטון מיט שיינע קליידער, געהעריג אזוי ווי מ'דארף אריינגיין צו א קעניג. וואס וועט זיין אבער ווען איינער שפאצירט אויפן גאס און פון אונטער אים קומט צו לויפן איינער מיט א מעסער און ער וויל אים הרג'נען רחמנא לצלן און דער מענטש לויפט פאר זיין לעבן, גייט ער אריינלויפן נישט קיין חילוק אין וועלכע פלאץ און אפילו בהיכלו של מלך, ער גייט אריינלויפן אין דעם פרעזידענט'ס פאלאץ מיט די שמוציגע קליידער מיט די צעריסענע קליידער ווייל דאס איז בנפשו זיין לעבן הענגט אויף א האר, קיינער וועט נישט האבן קיין טענות אויף אים, זאגט דער טפילת שמואל. אידן אין מצרים זענען געווען משוקע בממ ט שער הטומאה, ס'איז נישט געווען קיין צייט אויף ערחץ, מ'איז זיי נאכגעלאפן ממש ממש בנפשם, קודם איז געווען קדש, אויפן מינוט אריין אינעם קעניגס פאלאץ, ערחץ וועט מען זיך זארגן שפעטער. יעדער איינער פאר זיך פארשטייט אליינס ווען ס'גייט אריינקומען דעם לילה כיום יאיר, דעם הייליגע נאכט, און מ'פילט אין א מצב פון התרוממות, קען אבער א מענטש טראכטן צו זיך, איך בין אבער אזוי משוקע במ ט שערי טומאה, איך העל זיין קדוש? איך וועל זיך הייליגן, איך ווייס דאך יא וואס איך האב זיך אנגעזעהן אין די לעצטע פאר טעג וואכן חדשים, איך ווייס דאך יא ווי איך האלט אין מיין מצב רוחניות, אבער זאגט מען אים קדש, אונז גיימער זיך מקבל זיין יעדער איינער לפום דרגא דילאי א קבלה טובה בעניני קדושה, איך גיי זיך אפהיטן מיינע אויגן, לויט מיינע כוחות, איך וועל גיין דעם עקסטערן סטעפ, וואס העט זיין מיט די פריעדיגע זאכן מיט דעם ערחץ, מען וועט זיך נישט זארגן א צווייטע מאל. אבער כדי מקבל צו זיין דעם יום טוב, גיי איך שטיין פעסט, איך בין קדש ווייל איך בין א גיבור, איך הייליג זיך.